Helo, Dr Morgan. Helo, Sonny.
Croeso.
Croeso i'r Llyfrgell Genedlaethol. Uh, diolch yn fawr am uh, fod efo fi hedwi. Hoffwn ni gyflwyno Dr Rodri uh, Trwyn uh, Morgan uh, i chi. uh, mae Dr Morgan uh, yn uh, brif uh, weithredu uh, Llyfrgell uh, Genedlaethol Cymru. Da ni tu allan uh, i uh, Llyfrgell uh, Genedlaethol Cymru. Ydy pawb yn gweithio yma yn siarad Cymraeg? Na, mae tua 90 y cant o staff y llyfrgell yn siarad Cymraeg, okay. a mae mwyafrif llethol o staff sydd yn gweithio yma mm. yn defnyddio Cymraeg bob dydd oh, yn ei gwaith. A mae'r llyfrgell bron yn unigryw fel corff cenedlaethol mm. sydd yn gweithredu yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi'n falch iawn o'r ffaith yna.

a yr iaith Gymraeg ac cymunedau hmm. Cymraeg yn Nghymru, a pham? Wel, mae'n ma anodd yn ariannol, dwi'n mm. credu, yn, yn gyffredinol, felly mae economi Prydain ddim yn wneud yn dda iawn efallai, mm. uh, ac felly mae, mae toriadau'n digwydd i rai sectorau o ran mm. gwasanaethau cyhoeddus. Uh, ac yng Nghymru, mae, mae toriad wedi bod mm. uh, i gyllidebau y sector diwylliant am hynny'n effeithio arno mm. ni. Uh, ydy e'n mynd i effeithio ar y Gymraeg a chymunedau Cymru? Wel, i ni wedi gweithio'n galed iawn i mm. addasu ar ôl y toriadau a fel bod ni dal yn gallu gwneud ein gwaith ni dros bobl Cymru, dros mm. yr iaith a dros y diwylliant. Mae hynny'n golygu bod y casgliadau sydd yn y llyfrgell genedlaethol mm. yn ddiogel, uh, ac felly mae'r gwasanaeth yna o edrych ar ôl, gofalu am y llawysgrifau hanesyddol, mm. y casgliad enfawr o wybodaeth ac archifau sydd gyda mm. ni yma. Mm. Maen nhw'n ddiogel. Felly mae pobl yn dal yn gallu dod yma i Aberystwyth yeah, yeah. i fwynhau y casgliadau. Mm. Uh, I ni dal yn gallu rhoi mynediad i bobl drwy'r we uh, i'r casgliadau digidol mm, hefyd. Yeah, yeah. Felly ar hyn o bryd, i ni yn gallu parhau i gynnig gwasanaeth. Dr Morgan, beth mae um, llyfrgell uh, genedlaethol Cymru uh, wedi'i wneud um, enw'n uh, hywyd o'r uh, Gymraeg yn Cymru, uh, Dr Morgan? Wel, dwi'n credu bod nifer o bethau i ni wneud sydd yn hyrwyddo'r iaith Gymraeg yma yn y Llyfrgell Genedlaethol. Yn y lle cyntaf, mm. uh, rydyn ni yn weithle, rydyn ni'n sefydliad sydd yn gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg uh, bron yn bod yn gyfan gwbl, ac mae hynny yn, yn bwysig iawn i gael sefydliad cenedlaethol sydd yn defnyddio'r Gymraeg bob dydd. Ond ein prif gynhadaeth ni yw casglu gwybodaeth am ddiwylliant Cymru, ac mae hynny'n cynnwys yr iaith Gymraeg, wrth gwrs, fel rhan bwysig iawn. Felly yma yn y llyfrgell mae rhai o'r llawysgrifau mwyaf hen, mwyaf hanesyddol am yr iaith Gymraeg yn yr iaith Gymraeg. Felly y llyfrau megis y llyfr Du Caerfyrddin, llyfr Taliesin, llyfr Gwyn Rhydderch, dyma ydy y calon llenyddiaeth y Gymraeg, lle dan ni'n cael y cerddi hynaf am y Brenin Arthur, er enghraifft, lle ni'n cael y straeon hynaf am y Mabinogi. Felly mae'r gwaith yna mm. o ofalu am y llawysgrifau gwerthfawr mm. a'r holl lyfrau ac archifau Cymraeg sydd yn adrodd holl hanes yr iaith Gymraeg, mae e'n gyfrifoldeb arnon ni yn y Llyfrgell, ac i ni'n cymryd hynny o ddifri. Dyma enghraifft dda, ie.
Mae hwn yn llyfr arbennig iawn iawn. Llyfr gwyn Rhydderch, ac yn Llyfr Gwyn Rhydderch, y llawysgrif yma, yw y copi cynhara o holl chwedlau y Mabinogi. Mae e'n drysor.

i welliant a threftadaeth Cymru. Yn hygyrch i bawb. O safbwynt llifogydd generis o Gymru, ydy iaith y Gymraeg y rhan bwysicaf uh, diwylliant a threadadau Cymru, uh, Dr Morgan? Wel, dwi'n credu bydde llawer o, o bobl yn cytuno gyda hynny. Um, llawer o bobl sydd yn gweithio yma yn y llyfrgell hefyd efallai, mm. uh, a'r bobl sydd yn dod yma ac yn defnyddio'r llyfrgell fel lle ymchwil, uh, ond lle i edrych uh, ar hanes teulu, mm. edrych ar wahanol straeon sydd yn, yn unigryw mm. i, i Gymru. Yn amlwg, mae'r ma, iaith Gymraeg yn rhan anatod a hanfodol o hunaniaeth Cymru. Mae'n mm. rhan unigryw o yeah, yeah. ddiwylliant mm. Cymru. Mm. Ond Mae gyda ni waith yma yn y llyfrgell sydd hefyd yn edrych ar waith yn Saesneg mm -hmm. ac ieithoedd eraill sydd yn rhan o ddiwylliant Cymru. Mm -hmm. Felly mae'n bwysig y bod ni'n adlywyrchu amlieithrwydd yng Nghymru yn ogystal â pwysigrwydd yr iaith Gymraeg, a hefyd mae'n cenhadaeth ni fel sefydliad yw casglu mhm. gwybodaeth, chwilio am bopeth am Gymru